Диссаг у, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕппӕт Хуыцау сконд дуне. Фӕлӕ уӕддӕр хӕхбӕстимӕ ницы ис абарӕн зӕххыл. Уымӕн ӕмӕ уым иу кӕнынц зӕххы фарн ӕмӕ арвы хъомыс. Уырдӕм уӕлӕрвтӕй цӕуы тӕмӕссаг тых, Хуыцауы комулӕфт. Ӕмбӕхст дзы ис дунейы сыгъдӕгдзинад, ӕрвон тыхты хъусдард ӕмӕ фӕлтӕрты намыс. Фӕрнджын ӕмӕ табуйаг у Ирыстоны хӕхбӕстӕ ирон адӕмы гуырӕн авдӕн ӕмӕ ӕнусты дӕргъы сӕ фидар хъахъхъӕнӕг мӕсыг. Ахӕм кадджын, ӕвӕджиау рӕсугъд ӕмӕ рагон зӕххытӕй Иу у Уӕллаг Мызур, Уӕлладжыры комы бӕрзонд хӕхты хъӕбысы раст цӕргӕсты тӕхӕнты ӕрбынат кодтой Стыр Мызуры хъӕутӕ, Суллартӕ, Гусойтӕ, Уӕллаг ӕмӕ Дӕллаг хъӕутӕ, Ног хъӕу, Ксуртӕ ӕмӕ Сӕхӕгкатӕ. Фынддӕсӕм ӕнусы фӕстӕ дзы цардысты сӕ разон, сидӕмон ӕмӕ Цъӕхилы байзӕддӕгтӕ. фӕлӕ ацы рагон табуйаг зӕххыл уымӕй ноджы раздӕр, куыд Ирыстон ӕндӕр кӕмтты, цардысты ма ирон адӕмӕн сӕ рагфыдӕлтӕ дӕр, ӕмӕ дзы баззадысты Аланты дуджы бирӕ вдисӕнтӕ рагон зӕппадзтӕ, мӕсгуытӕ ӕмӕ гӕнахтӕ. Бӕргӕ, куы байгом уаиккой рагон дугты ӕвӕджиауы сусӕгдзинӕдтӕ, куы раргом уаиккой нӕ адӕмы кадджын ӕмӕ фӕрнджын историйы сыгъзӕрин сыфтӕ. Хъыгагӕн, дугты тымыгъты фесӕфтысты нӕ фыдӕлты бирӕ хӕзнатӕ. Рӕстӕджы цады аныгъуылдысты сӕ куырыхон царды ӕмбисонды нывтӕ. Фӕлӕ уӕддӕр, фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ, фыдӕй-фыртмӕ дӕтгӕйӕ, ӕрхӕццӕ нӕм сты сӕ арф мидисджын ӕгъдӕуттӕ, рагон кувӕндӕттӕ, ӕмӕ мыггӕгтимӕ баст таурӕгътӕ. Ӕмӕ уыдоны руаджы абон ис базонӕн, ацы комы фарн ӕнусты дӕргъы чи ӕмӕ куыд хъахъхъӕдта, уый. Мызур царди ӕртӕккӕй Уӕлладжыры ком Урсдон ӕмӕ Дагом ном кӕнӕ Урсдоны кӕнӕ Дагом, фӕлӕ зӕгъынц Урсдон. Мызур уыди Уӕлладжыры фырт. Уӕлладжыр та уыдис Цъӕхил, Цъӕхил та Бахатыры фыртерӕй куыд дзурынц, афтӕ цалдӕр хуызӕй дзурынц, фӕлӕ Мыжури адӕмы бафтыдис, ме ркъуыд фӕзӕнц, афтӕ саг амардта, бынат еженыл фӕздис ӕмӕ дзы цалдӕр нӕмыджыгагӕй байтыдта. Мӕ иннӕ аз ӕрбацыди мӕ федта мӕ дзӕбӕх рзадис. Мӕ йод сфӕнд кодта ӕмыр цӕрын, Мыжур. Ӕмӕ ӕмыр цардис, ӕмӕ йын рантыстис йӕ бинойнагӕй дыууӕ лӕппуй. Рувасонмӕ цъӕхил. Рувасонӕн уыди ӕртӕ лӕппуйы. Сохи Тазжет ӕмӕ Елизбар. Цъахилан та уым дӕр дыууӕ хуыз зӕгъынц, фӕлӕ йӕ дыууӕ хуыз дӕр зӕгъдзӕн. Иу хуыз афтӕ, йӕ фырт уыди Зӕнджи. Зӕнджийӕн уыди цыппар фырты Знауыр, Джей, Габол ӕмӕ Табул. Иннӕ та афтӕ зӕгъынц, ӕмӕ Цъахилан комкоммӕ уыди цыппар фырты Знауыр, Джей, Габол ӕмӕ Табул. Ӕмӕ йӕ Знауырмӕ джеудысты фӕзыдта. Ӕмӕ йӕ уыдоны Знауырӕн ди дыууӕ лӕппуйы, Хатумӕ диссыг, Джейн та дыууӕ лӕппуйы кардӕнымӕ дзупп. Ӕмӕ Знауырӕн йе фцӕг бинойнаг амардимӕ йын дыккаг бинойнагӕй райгуырди фыртмӕрзой. Ӕмӕ Иосиф фондз Хату диссыг кардӕнад дзуппмӕ мӕрзой сӕхи хоны байтой Зӕнджиат. Уыдонӕн се рвад лӕгты Таболт ӕмӕ Габолат. Куы байуӕрстой зӕнджиаты, уӕд дӕхи хонд байдта мӕрзойты. Знауыртӕ ма рахи хуыдтой знауыртӕ мецтӕ, ма уӕртӕ гусойты цардысты зӕнджиатӕ знауыртӕ, уыдон дӕр сӕхи афтӕ хуыдтой. Йӕ знауырӕн ӕвӕццӕгӕн йӕ фыццаг усӕй чи уыдон сӕхи хуыдтой зӕнджиатӕ знауыртӕ, мах зӕнджиатӕ мӕрзойтӕ, уыди ма зӕнджиатӕ мецтӕ, уыди зӕнджиатӕ. Уыди ма зӕнджиатӕ кардантӕ дӕр. Ерджейы фырттӕй уыди кардан, дӕлӕ уым йӕ цӕрӕнтӕ дӕр стабон. Ӕмӕ уыдон афтыдысты дыгургом мардыгӕй, ам нал, нал уыдысты раджы. Мӕнӕ архивы сӕ кой нал ис. фӕлӕ уый размӕ цардысты ам сӕ цӕрӕнтӕ бӕрӕг сты. Йӕр сохи тӕ базадысты мыггагӕй, рувасонӕн йӕ хистӕр лӕппу уыди сохи. Мӕ дӕле уыцы дӕнджердуры йӕ уыдон сӕ цӕрӕнтӕ сохи цӕрӕнтӕ. Тазрет бахъуыддаг кодта гуырдзиаг князы чызг Мачабелты чызджы рхаста. Ӕмӕ йын рантысти фырт Тогыз. Кӕцыдӕр ӕрмӕджы архивы фыста афтӕ, Тогызтӕ ӕмӕ сохитӕ зӕхирвӕд дӕр хонынц. Фӕлӕ-иу арӕх афтӕ уыди, мӕ туг басастой, мӕ уӕд ӕрвӕтхонӕн нал уыдис. уӕд-иу кӕрӕдзийӕ курын бардӕрдис, чи скурын, чи схӕссыны баст, ӕмӕ уымӕй фӕстӕмӕ никуал загътой сӕхи рвад. Фӕлӕ иу ран тогызтӕ согтимӕ сӕхи хоныц рвад, ома куыд рувас сонцуд, афтӕ. Тогызӕн рантысти Саула, Хӕси, Гуси мӕ Багъра. Уыдон сты тогызы цот. Афтӕ фыссынц тогызтӕ. Махӕн, дам, нӕ мад, нӕ раттӕг уыди гуырдзиаг кънйазы чызг, Мачъабелты чызг йын сарызтой аргъуан мызуры. Мӕ уыцы аргъуан гуырдзиаг сауджын уыдис, мӕ ӕвӕццӕгӕн саргъӕвдта ӕр гуырдзиаг ӕгъдаумӕ гӕсгӕ, чырыстон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ. Ӕвӕццӕгӕн ӕхсӕрдӕсӕм нус, йӕ райдиан ӕфтдӕсӕм нус, афтӕ уыдаид. Зиандийӕн дам уыди чызг Ани, уый тас мой кодта гуырдзиаг Тайсаумӕ, зӕгъгӕ. Ам хуырстӕй куыста, лӕппумӕ Тайсау, мӕ мин ӕсӕдӕ фӕндзай фӕрӕзты ма ма иу хӕдзар сӕхи Тайсаутӕ хонынц. Фӕлӕ йын сӕ дӕццӕгӕн дыгургоммӕ афтыдысты. Йӕ ром дӕр Тайсаутӕй уыдон сты, не сты Нӕ мӕ фӕнды фӕрӕдин, фӕлӕ ӕцӕгӕн цыдӕр бастдзинад дзы иу тхӕмӕ архивы сты Тайсаутӕ иу хӕдзар мин астӕдӕ фӕндзай фарӕстӕм азы уӕллаг мужур. Йӕ уыцы рӕстӕг ма дзы се ппӕт мыггӕгты хойраг кӕнын хъавын. Мужур кары куы бацыдис, уӕд йӕ бинойнаг амардис ӕмӕ дыккаг усӕн хаста Куырттаты комӕй Елуаты чызджы. йӕ уаты чызджы рхаста, ӕмӕ афтӕмӕй Мжур йӕхӕдӕг амардис. Ӕмӕ Елуаты чызджы йе фсымӕр ӕрбацыдысты, дам, нӕ хойы ахон ӕмӕ ма цоты нӕ баззад. Ӕмӕ, дам, кӕдӕм хойут мӕ сывӕллон, дам, ӕгом зиу-зиу кӕны, ӕмӕ уадзут мӕ. Ӕмӕ йыл дыууӕ уагътой, ме цы лӕппу райгуырд, йӕ схуыдтой Зиу. Ой дӕр Мыжуры фырт, ӕртыккаг фырт Зиу. Мӕ ӕвӕццӕгӕн ам уызӕй бынат мӕнӕй райстыр Мыжур. Ам бынат нал дис. Йӕ мӕнӕ куыд бранмӕттон хистӕртӕй, рувасон дӕр, цъӕхил цот дӕр, фӕлӕ уыдон цардысты дӕллаг хъӕуы. зиуӕн раантысти дыууӕ лӕппуйы, Борыхъомӕ сӕхӕн. Борыхъойӕн и ӕртӕ фырты. Саламбег, ӕфсӕрӕгмӕ хох. Иннӕмӕн та уыди ӕртӕ фырты Богъылмаг комӕ Елой. Мӕ уыдон сты мин астӕдӕ фӕндзай фӕрӕзтӕм азы авдмӕ ссӕдз хӕдзар ӕмӕ сӕхихон цылдӕр зиутӕ. Фӕлӕ мин фарасӕд ӕхсӕзӕм аз та зиутӕм астырмӕстдӕр аст хӕдзар, уыдон Саламбеджы сыл сӕхи ныууагътой зиутӕй мыггагӕй. Фӕлӕ иннӕтӕ райстой фыдыном, байуӕрстой мӕ хохтӕ, Магкотӕ, Быгъуылтӕ, Елойтӕ, ӕфсӕрӕгтӕ дӕр ам нал уыдысты, адгӕ афтыдысты лабӕмӕ, минасӕд ӕвдӕм аз, ӕвдай, дыккӕгӕм аз, уӕрдӕм аз, я не хъуыды кӕн, фӕлӕ иу сӕрсыг афтыдысты лабӕмӕ, мӕдыгургоммӕ. Фӕлӕ рвадиуӕг кӕнынц ӕфсӕрӕгтӕ, магкотӕ, быгъуылтӕ, елойтӕ, мӕзиутӕ. Цардысты ма дзы хаситӕ, гуситӕ мӕ багъратӕ. Хаситӕ мӕ гуситӕ ардгӕй афтыдис, багъратӕ та куыд загътон, афтӕ ног хъӕумӕ, уыдыгӕй та Дыгургоммӕ. Ам дзы баззадысты саулаты, мӕнӕ сӕ сыхтӕ сӕ бынат, сохиты сых, саулаты сых ӕмӕ мӕнӕ зӕнджиаты мӕсыгуыртӕ нӕ комкомы рдӕм, ӕй та зӕнджиаты сых уыдис. Ӕ уыдис Стырмызур. Цардысты ма дзы, кӕй радзырдтон, уыдонӕй уӕлдай ма дзы цардысты Бутатӕ. Дӕлӕ сӕ мӕсгуы дӕр, сӕ цӕрӕнтӕ дӕр иом хохтӕ сӕ сӕхи хонынц, фӕлӕ Бутатӕ дӕр сӕхи хонынц ныр. Сайгӕ нӕ кӕндзынӕн, кӕй мӕсгуытӕ сты, фӕлӕ сӕ цӕрӕнтӕ Бутатӕ дӕр сты, хохтӕ дӕр сты. Бутатӕн ди рвадӕлтӕ, къодотӕ ӕмӕ хъӕрзынтӕ. Къодоты цардысты дӕлӕг цъылдрагъыл дӕлдӕр, фӕлӕ уыдон дӕр мӕнӕ минӕ ӕссӕдӕ фӕндзай фӕрӕстӕмӕ сӕ кой нал ис. Алыгъдысты ардыгӕй. Гӕлиатмӕ, Дыгургоммӕ сӕ, сӕ уидаг ацыдис. Цыдӕр ын сыл схӕцыди, афтӕ сӕхӕдӕг дӕр зӕгъынц. Хъӕрджынтӕ та цардысты Гусойты. Фӕлӕ Цъула дӕр ном Гусойты хъӕу. Ном цардысты хъӕрджынтӕ. Кӕддӕр сӕ банымадтон, уыдысты ӕхсӕзмӕ-ссӕдз мыггаджы. Мин фарассӕдӕ ӕхсӕзӕм азы ма дзы царди дыууӕсӕдӕ ӕртын ӕртӕ хӕдзар. Мин Астсӕдӕ ӕма хсайи адӕймаг, нумадӕй усӕй лӕгӕй, уди сӕм стурвосӕй мин астсӕдӕ стурвос, цӕппӕдӕс миней фалдӕр тардстӕг бос. Сӕдӕ ӕртын бӕхтӕ. Афтӕ сӕмӕ нӕфыстысти иуылдӕр, кӕмӕ цал хӕрӕджы уыди, кӕмӕ цал мӕкъуыл уыдис, тъӕффӕлы онг иуылдӕр уыдысты нымад паддзах рӕстӕг. Ӕмӕ кӕцы колхозы уыдис, уыцы рӕстӕг дыууӕ сӕдӕ ӕртын ӕртӕ хӕдзарӕн Комоди цыппӕдӕс мин лыстӕг фоси, комоди мин ӕсседӕ стурбос, комоди уйбӕрц бӕхтӕ. Ома, цӕмӕй радзырдтон, ӕгуыдзӕг нӕ цардысты, уыдысты тынг бонджын адӕм. Ӕмӕ хуымӕтӕг нӕ уыдысты ам, аст хъӕу Мызулмӕ хаудысты мӕ дзы уыцы рӕстӕг уыди тынг стыр хъӕу. Афтӕ сӕра зоны байзӕддаг Мызуры номыл табуйаг урсхохы дӕлбазыр равзӕрдысты Стыр Мызуры кадджын ӕмӕ фӕрнджын хъӕутӕ. Рӕстӕг цыди, ӕмӕ мызуры къабӕзтӕ фылдӕрӕй-фылдӕр кодтой. Ӕрбафтыдысты ма сӕм ӕндӕр кӕмтты минӕвӕрттӕ дӕр, ӕмӕ ӕдӕппӕтӕй баисты дыууын ӕхсӕз мыггаджы. Таболтӕ, Зӕнджиатӕ, Сохитӕ, Галаутӕ, Хацъатӕ, Мырзойтӕ, Таматӕ, Бутатӕ, Хохтӕ, Къодотӕ, Сулартӕ, Габолатӕ, Газалтӕ, Саулатӕ, елойтӕ хаситӕ дзиутӕ быгъуылтӕ ӕфсӕрӕгтӕ тогызтӕ сацъатӕ багъратӕ гӕбысатӕ бицъотӕ стыр мызуры цур ног хъӕуы цардысты калотӕ касатӕ хъайтмазтӕ боситӕ барахътӕ ӕмӕ таболтӕ стыр мызуры галиу фарс нӕзыхъӕды астӕу ксурты цардысты сидӕмоны байзӕддӕгтӕ Башкатӕ, Кадитӕ, Уырыстӕ, Беджызтӕ, Боройтӕ ӕмӕ Дауиатӕ. Сӕхӕгкаты хъӕуы ном та баст у йӕ бындурӕвӕрӕг Сӕразонты Сихъойы фырт Сӕхӕгимӕ. Уым цардысты йӕ цыппар фыртӕй равзаргӕ мыггӕгтӕ Магкатӕ, Толпартӕ, Золойтӕ ӕмӕ Цӕрӕктӕ. Стыр мызуры кадджын зӕххытӕн сӕ бахизӕнӕн та ӕрбынат кодтой Суларты ӕртӕ сыхы. Сулӕртты цардысты Таболтӕ, цардысты ма дзы Габолаты дӕр, фӕлӕ Габолат аргӕ ауадысты зыдмӕ. Кӕронмӕ дзы байзадысты Таболтӕ, ӕз ма сӕ ӕрыййӕфтон мӕнӕ ацы мӕсыг. Уӕлӕмӕ ма иутӕм йӕ турдӕй ахӕм ӕвдисвӕлттӕй хъазыдыстӕм. Йӕ дур йӕ хуылфы ис, ӕмӕ куы смӕт кӕной Таболтӕ, де цӕгӕн фӕстӕмӕ сӕ бон сцалцӕг кӕндзӕнис. Ам фӕндзай цыппар нӕлгоймаджы уыдис мин ассӕдӕ фӕндзай фарӕстӕм азы. Еуӕд дзы цардысты ӕрмӕстдӕр Таболтӕ, Дӕлӕ гыццыл дӕлдӕр рубӕццагӕн нӕ систам, фӕлӕ дзы уыди хъазты фӕз. Ӕгас Мызуры комӕн уый уыцы ран уыди хъазты фӕз, мӕ дзы фӕсивӕд хъазт сарызтой. Ӕ уыди сулӕрттӕн йӕ райдайӕн, Табулты Уӕздан мыггаджы цӕрӕнтӕ. Ӕрдыгӕй Табулты алыгъдысты сӕ иу хай слыгъди Ногхъӕумӕ. Мин ассӕд ӕхсайӕм азты йӕ уӕд Ногхъӕу фӕзындис. Йӕ уыцы бынаты цардысты фыццаг ӕрдыгӕй ацӕугӕ адӕм. Уыдысты дзы фыццагон цӕрджытӕ сулӕттӕй, табултӕ ӕмӕ мӕрзойты. Стӕй ма сӕм дӕллагхъӕуӕй слыгъдысты Быгъуылтӕ, Магкотӕ ӕмӕ Багъратӕ дӕр, фӕлӕ Багъратӕ ног хъӕу бирӕ нӕ цардысты. Цыбыр рӕстӕджы фӕстӕ дыгургоммӕ алыгъдысты. Ардыгӕй табултӕй хӕсты быдыр ма ацыдис фӕндзай лӕппуимӕ дзы ӕртӕмӕ ссӕдз хӕстӕй нал сыздӕхтысты. Ӕз дзы цӕрӕг нал ӕрййӕфтон, йӕ рызгӕ мӕхӕдӕг хсӕй цыппӕрӕм азгуырд, ӕмӕ дзы мӕхи сывӕллонӕй хъуыды кӕнынмӕ дзы цӕрӕг нал уыдис. Авд ӕмӕ ссӕдз хӕдзары уыдысты иу рӕстӕджы. Йӕ райдайын авд ӕмӕ ссӕдз хӕдзары. Минас сӕдӕ фӕндзайы фарӕстӕм азы цыппӕрдӕс къонайы нымад уыдысты. Цыппӕрдӕс къонайы, ӕмӕ дзы нӕлгоймӕгтӕ уыд, сылгоймӕгтӕ нӕ нымадтой фыддӕрагӕн, фӕлӕ нӕлгоймӕгтӕ уыди фӕндзайы цыппар нӕлгоймаджы. Йӕ архивы ис. Йӕ рсулӕтты хъӕустӕм Таболты кой ракодтам, Таболты сӕрмӕ цардысты Мӕрзойты.

Фылдӕр сӕрг уыди ацы хъӕуы мидӕг. Мӕнӕ кӕд загътон афтӕ, фыццаг хатт куы ныффыстой, цӕрӕг адӕм куы цы банымадтой, уӕд ам цардысты цыппӕдӕс хӕдзар гӕлӕутӕй, ӕртындӕс хӕдзар мӕрзойтӕй. Зӕнджиатӕ мецтӕ хуыдтой сӕхи, зӕнджиатӕ цалдӕр дих кодтой. Уыдон дӕр ам цардысты дыууадӕс хӕдзарӕй. Абон дзы цыппӕдӕс хӕдзармӕ цӕры сулӕрттӕм чи хъӕуы уыдон, Фӕлӕ уыдон сты уыны стыр мыжурӕй сомггӕгтӕ, ногхъӕуӕй сомггӕгтӕ. Йӕ дзы фылдӕр сӕрӕбон хъайтмазтӕ, хохтӕ, сохитӕ. Ну, се ппӕт хатыр курын, се ппӕт нӕ зӕгъдзынӕн. Ныр ма зӕдӕ быгъуылтӕй мӕ фыдыхо дӕр ам цӕры науӕдз фондз аз ил цӕуы. Стыр мыжур ӕрбынат кодта уӕрӕх уӕлхох быдыртыл, цасдӕр кӕуыл не ххӕссы, ахӕм зӕххытыл. Елойты мӕсыг цы къӕдзӕхы рындзыл лӕууы, Уырдыгӕй ракӕсгӕйӕ, Дӕллаг Мызуры фараст уӕладзыгон хӕдзӕрттӕ зынынц раст чысыл къоппыты хуызӕн, кӕмдӕр бынӕй ӕндахы халау айвӕзт комарфы цӕугӕдон. Ӕмӕ дзы чысыл хъазӕнтау змӕлынц стыр уӕзласӕн хӕдтулгӕтӕ. Ардӕм, Уӕллаг Мызурмӕ ӕнцон нӕу ссӕуын тыххӕрд хӕххон фӕндагыл. Уый та иуӕй йӕ цӕрджытӕн зын кӕны сӕ фадӕттӕ, Фӕлӕ иннӕмӕй уый фӕрцы ацы сыгъдӕг зӕххытӕ дзӕгъӕлдзу бӕлццӕттӕй сты сӕрибар. Ӕмӕ ӕрмӕст ацы зӕхх тынг бирӕ чи уарзы, аргъ ын чи кӕны, ахӕм адӕм зындзинӕдтӕм нӕ фӕкӕсгӕйӕ зӕрдиагӕй фӕтындзынц ардӕм. Ам бӕрзӕндты комы сӕрмӕ та ис ӕрмӕст ӕгӕрон арв, ӕмӕ дзы фӕйнӕрдӕм Домбай цӕргӕсау айтыдта ӕфидауцджын базыртӕ табуйаг урс хох. Адӕм ацы хӕхбӕсты фондз ӕхсӕзсӕдз азы размӕ куы рцардысты, уӕд дзы кӕд цыфӕнды тызмӕгӕрдзон уавӕртӕ уыдис, уӕддӕр ацы бӕркадджын зӕххыл йӕ фарн бафтыдта, йӕ фӕрныгадӕй сӕ барӕвдыдта ӕмӕ комбӕсты адӕм фылдӕрӕй-фылдӕр кодтой. Хуымзӕхх хосгӕрст сын-иу куы нал фаг кодта, уӕд уӕлвонгрӕтты зӕххытӕ дӕр хуым кӕнын райдыдтой, ӕмӕ афтӕмӕй алы зӕххы гӕбазӕй дӕр хӕдзардзинӕй пайда кодтой, аргъ кӕнын ын зыдтой, хӕлар ӕмӕ ӕмзондӕй цардысты. Уый, мӕ бӕрӕг у, хуымӕтӕг хӕххон адӕмӕн кӕй нӕ бантыстаид ахӕм ӕмбисонды егъау ӕмӕ фидар бӕстыхӕйттӕ саразын. Кӕддӕр, не заманты, ам цардысты таурӕхъон адӕм. Бирӕ фылдӕр зонындзинӕдтӕ ӕмӕ уӕрӕхдӕр дунембарынад кӕмӕ уыдис, уыдон ныууагътой фӕстагӕттӕн бирӕ хӕзнатӕ, рухс кувӕндӕттӕ, куырыхон ӕгъдӕуттӕ, адӕмон сфӕлдыстад, къухӕй конд алӕмӕттаг цыртдзӕвӕнтӕ ӕмӕ зӕххыл ӕмбал ссарӕн кӕмӕн нӕй, уыцы ӕмбисонды фарн. Намондӕн фӕстаг цалдӕр ӕнусы мидӕг ирон мыггӕгтӕн бантыст алы кӕмтты фӕхъахъхъӕнын ӕмӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ дӕтгӕйӕ Ӕрхӕццӕ кӕнын мах дуджы онг сӕ домбай рагфыдӕлты дунеӕмбарынад ӕмӕ арф мидисджын цӕрыны ӕмӕ кувыны ӕгъдӕуттӕ. Уый зӕгъын хъӕуы ӕмӕ махӕн ацы хъӕуы мидӕг ахӕм ӕгъдауджын адӕм цардис ӕмӕ сӕм уымӕй кадджындӕр ницы уыдис. Ныхас дӕр афтӕ баззади, лӕг цӕмӕй лӕг у? Йе гъдау, йе фсармӕй. Ӕмӕ ӕгъдау цы лӕгмӕ нӕ уыдис, уый уыди гӕд лӕг. уый никуыдӕм хуыдтой, хӕстӕгӕй нӕ уагътой. Ахӕм лӕгӕн сӕрны бар нӕ уыдис. Фӕлдӕр уыдысты хиуылхӕцты адӕм, ӕгъдауджын адӕм. Ӕз бирӕты ӕййӕфтон, кӕддӕр рагӕн рӕстӕг тагъд цом, ӕз нал сты сӕ фылдӕр, игойттӕ ма дзы уыдон дӕр рынчын, фӕлӕ кӕй ӕййӕфтон, уыдон сты зӕххон хицӕуттӕ. Зӕххон хуыцау куы мӕнӕ йӕ алы хъуыддагы дӕр ис ӕгъдау мидӕг. Йӕ алы ныхас дӕр, йӕ алы фӕзилӕн дӕр ӕмӕ хъахъхъӕдтой, сӕйрагдӕр ӕм хъахъхъӕдтой ӕгъдау. Йӕр уыдис сӕйрагдӕр уыныхас адӕмы царды мидӕг. Мӕнӕ институтӕй куы дзаумадзы ныхасы сӕйрагдӕр ници. Адӕмӕн сӕ ныхас кӕм цыдис, йӕ ам дӕр мӕнӕ ис зырмызур ныхас, йӕ иу раздзысты хистӕртӕ. Мӕ иу хӕдзарӕй-хӕдзармӕ сын сӕ размӕ рахастой кувинӕгтӕ дӕр, комдзаг дӕр, ӕмӕ-иу скуывтой, ӕмӕ-иу ныхас кодтой, ӕмӕ-иу уынаффӕ кодтой, ацы хъӕуы цы цы хъӕу баивын, цы дзы хъӕу скӕнын хорздзинадӕй, кӕмӕ хъӕуы уайдзӕф бакӕнын, кӕмӕн та хъӕуы арфӕ ракӕнын. Йеуӕдӕттыл ныхас кодтой. Ӕмӕ адӕм цардысты фсармӕй, кӕрӕдзи фсармӕй. Ӕмӕ-иу сӕ бацагуырдтой, ӕмӕ-иу арфӕйаг чидимӕ-иу раарфӕ кодтой ныхас. Кӕмӕн-иу хъуыди уайдзӕф ба, кӕмӕн та уайдзӕф бакодтой. Ӕмӕ алчидӕр хъуыды кодта райсомӕн куы фӕдзурой. Кӕстӕртӕ дӕр фсӕрмы кодтой, уырдыг лӕууыдысты, ӕмӕ алчидӕр хъуыды кодта, уӕдӕ мӕхи равдисон. Хӕларӕй, адӕмӕн цӕстуарзон уон, ӕмӕ мын дӕ арфӕ кӕной. Ӕндӕр куы фӕрӕдион, уӕд та ма бафӕрсӕг уыдзӕнис, уӕд та мын бауайдзӕф кӕндзысты, ӕмӕ уыдзынӕн ӕфхӕрды бынат. Ӕмӕ адӕм цардысты, йӕ уымӕй бӕллыдысты хорздзинад кӕнӕгмӕ. Нӕ уагътой се хсӕн мӕнгард адӕймагӕн цӕрын бӕрн уыдис. Кӕнӕ йӕ раст скодтой, кӕнӕ йыл бахъуыды кодтой, ӕмӕ йӕ аз ис ӕндӕр ранмӕ. Ӕмӕ йӕм ахӕм сылгоймӕгтӕ ӕрййӕфтон, уыдонӕй дӕр хай дӕр нӕ зӕгъгӕ нӕй, Абон ӕгъдӕуттӕ ивгӕ цӕуынц, фӕлӕ уыцы бӕрзонд ӕгъдау дӕр ацы ран дис иннӕрӕтты дӕр куыннӕ ис, фӕлӕ ӕз ӕй адыгей дӕн ӕмӕ йӕм зӕгъдзынӕн, сылгоймӕгтӕм йӕ ахӕм бар уыдис ӕфсинтӕм, ӕмӕ сӕм мӕнӕ-иу хӕдзары лӕг куы нал уыди, уӕд уӕд сӕм кувыны бар дӕр уыдис. Мӕллуггаджы дӕр ис сидзӕргӕстӕр, уыди дзы рынчынтӕ дӕр ӕмӕ Зӕнджиатӕн дӕр, Сохитӕн дӕр, алы мыггагӕн дӕр уыди иумӕйаг угӕрдӕн мӕ иумӕйаг хуым. Мӕ фыццаг уыдон, уыдон куыст бакодтой. Фыццаг-иу усугӕрдӕны карстой, фыццаг-иу уыцы мӕнӕу сымбырд кодтой, ӕмӕ-иу сӕ байуӕрстой сидзӕргӕстӕн ӕмӕ сахат чи ййӕфта, уыдон, рынчын адӕмы. Стӕй уӕд дарддӕр адси хӕдзар кой кодта. Ахӕм бӕрзонд ӕгъдау уыдис йӕ ран. Ӕнӕ кӕрӕдзийӕ цӕрын нӕ уыди. Тхӕмӕ ӕфстау исын хорз нӕу. Иранмӕ абонмӕ дӕр ахӕм ӕгъдау ис, ома ӕфстауисӕгӕй сайӕгӕй уӕлдай нӕй. Ӕфстау чи райса, уый райсом афойнаг ку ку нӕ радта, уӕд хъуыды кӕнын байдайы, та иста сайон ӕмӕ дзы сайӕг разы, ӕмӕ иу адӕммӕ мӕнгард адӕймаг еггатдӕр ничи, сайӕг лӕг еггатдӕр ничи. Фӕлӕ уыди сылгоймӕгты хсӕн бӕтгӕмӕ, ӕмӕ-иу сӕ, сӕ раздарӕн бабастой, мӕнӕ дзы райстон ацы куывд, иу куывдмӕ цыхт кӕнӕ дзы иу райстон ссад, мӕ нӕ раттын хъӕудзӕни, мӕ бӕтгӕ бабаста. Ӕндӕр уымӕй дарддӕр нӕ цыдысты, кӕрӕдзийӕн ныххуыс кодтой. Цардысты хормӕ зӕхӕй, хорзӕхӕн кӕрӕдзийӕн.

Мӕ ныхасы уыди алкӕмӕ дӕр ныхасы бар. Ӕмӕ дзы нӕ уыди, мӕнӕ мах фылдӕр стӕм, уый уымӕн гӕнӕн нӕ уыди. Ахӕм уый хъуыды дӕр ничи ркодтаид, мӕнӕ мах бирӕ стӕм уӕлахиз кӕнӕм, уымӕн гӕнӕн нӕ уыди. Алчидӕр уыдис йӕ хӕдзарӕн лӕг, ма алкӕмӕ дӕр ныхасы бар. Мӕ ныхасы бауынаффӕ кодтой, хъӕуӕн ӕхсӕнадӕн хуыздӕр цы у, уый. Иу мыггагӕн нӕ, фӕлӕ се ппӕты хуыздӕр цы уыд. Ӕвӕдза царв хъуыдытыл бафтауынц лӕджы нӕ фыдӕлты рагон хабӕрттӕ. Куыд уӕздан, куырыхон ӕмӕ хъӕбатыр уыдысты уыдон. Сӕ зонд ӕмӕ сӕ хъаруйӕ цыртхӕрӕны мӕсгуытӕ, гӕнахтӕ, фидӕрттӕ самадтой ӕмӕ сын ӕмбисонды ӕгъдӕуттӕ сфӕлдыстой. Куыд хорз уаид, ацы рӕсугъд ӕмӕ табуйаг хӕхбӕсты ӕгӕрон фарн куы бахъарид ирон адӕмы мингай зӕрдӕтӕм ӕмӕ дзы хӕрзхъӕд хоры нӕмыгау куы равзӕрын кӕнид ӕнӕнымӕц кад ӕмӕ бӕркӕдтӕ, цӕмӕй алы ирон лӕг дӕр бӕлла йӕ мыггаджы, йӕ фыдӕлты равзӕрд зонын, йӕ рагон кувӕндӕттӕн кад кӕнын, ирон арф мидисджын ӕгъдӕутты суадонӕй хи ӕфсадын.